Muri seiko mhuri yeZimbabwe, hama neshamwari kumativi mana enyika kwamungave muri muzuva ranhasi anova iye 23 January 2026 apo mhuri yeZimbabwe tichitarisa pamwe chete nekuongorora kuti chiiko chiri kutora nzvimbo munyika yedu yeZimbabwe pamwe chetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza so kana kari kekutanga kusvika pano paZimstream TV just like subscribe then turn on the notification bell so that you will never miss any video so that you will never miss any update mhuri yezimbabwe muzuva ranhasi panguva ino tine update yatakubatirai maringe nepicture iro mhuri yezimbabwe ramuri kuona pascreen zvichinzi izvo vanhu 9 vakarasikirwa e, neupenyu nezuro nenguva dzemanheru mushure mekunge that a car inova iyo e, toyota noa e, yada, yada kuyedza eh, kucrossa bridge eh, ranga rine mafloods eh, dzamara eh, mota iyo izotorwa ndobva yazosvika kwayava uko mhuri yezimbabwe so zvakaitika nezuro manheru eh, toyota eh, noa yakada kuedza kucrossa bridge ranga raka, eh, ranga rakazara mvura zvisinei eh, rakakundikana kucrossa eh, bridge iroro so mhuri yezimbabwe chiitiko ichi chakaitikira kumatebeleland south kumatebeleland south zvichinzi izvo eh, that bridge ramuri kuona mhuri yezimbabwe rinonzi iro Shangamtope River riri munzvimbo yeMulula. Munzvimbo yeMulula, Shangamtope River ndipo pakaitika chiitiko ichocho. So tombo player video riri pano mureZimbabwe kuti tionewo kuti zvinhu zvakamira sei kuti munzwisise maitikire azvakaita. Ngatingo player ka short video kari pano akanonyanya zvako kukura but let us play this video. Vanhu nine vakashaya kusanganisira nemwana. Let us play this video. sesikusini lapha abantu lokho bengaphumanga imota nasi inowa so mhuri yezimbabwe tinoona zvakare kuti according to zim life publication inoti

Last, uh, died last night after a Toyota Noah they were travelling in was swept off a low lying bridge by the flooded uh, Shangamtope River in Mulula in Siza District, Matabeleland South. So ndo zvakataurwa pano, ndo zvatanga tichitaura muReZimbabwe kuti zvinenge zvichinzwisisika zvinenge zviri nani. So pano pane statement mune Zimbabwe raLinny anga achicommentawo concerning this development muono wake nemufungiro wake concerning uh, this accident yakaitika nezuro uh, flooded, uh, flooded uh, river yakaita kuti vanhu 9 uh, vazo, uh, vazorasikirwa neupenyu so ngativerengei statement riri pano raLinny so Linny anoti iye we have a government

Yet when we perish they turn a deaf ear ndozviri kutaurwa pano naLean concerning this development concerning this accident yamanga muchiona. Tichibva ipapo muReZimbabwe ngatiendei pane next update yatoda kukubatirai concerning zvinhu zviri kuitika munyika. Concerning maupdates ari kuitika kune dzimwe nyika so Pic yamuri kuona pa screen muri yeZimbabwe iyo pamuri kuona ka boat ako kari kufamba mumvura hakusi kudhamu hamusi e, murwizi zvamuri kuona pa screen izvi muri yeZimbabwe asi e, that boat yamuri kuona iyo muri yeZimbabwe iri kutofamba mudzimba mudzimba umo muri yeZimbabwe ma floods akaitikira iwo ku Mozambique zvichinzi izvo pama floods aya vanhu vanofungidzirwa kunzi vakashaya is 100 zvichinzi eh, for the decades eh, zviri kunzi mafloods aya ndivo anyanya kubreaka record kupfuura mamwe mafloods ese apfuura akamboitika akamboitika kumashure so as we are seeing eh, vanga vakatotakura firiji nezvimwe zvinhu eh, vachifamba imagine uchifamba mulocation eh, maunogara imomo uine body zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka zvinhu zvinenge zvakaoma let us show you another picture riri pano tozoverenga statement concerning this update So this is the picture another picture that we have concerning mafloods akaitika kuMozambique eh, vanhu 100 vakashaya eh, ipapo pathat pamafloods iwawo so tikatarisa rezimbabwe level ranga rakasvikira makuma ranga rakasvikira mvura mumanizi emakumbo mababa avo zvinoratidza kuti mvura iyi yanga yanyanya kunaya zvakanyanya mukaona mvura yakusvika palevel rekusvika mumaknees mvura iyoyo inenge yanaya imagine in your location mvura yabva yatanga kusvikira kumaknees uchifamba tikati kutarisa kutori nemapoe emagetsi ngatiise another picture pascreen kuti muone kuti chiiko changa chichiitika kumozambique so as we are seeing This is also another picture tikatarisa umu muroad mutarred road but zvinoita zvinoratidza kuti sekunge irwi e, pane dhamu riri papo yet hapana kana dhamu e, mafloods toonawo zvakare another picture e, ratiri kuona pascreen iro e, hamuzi e, murwizi umu rezimbabwe hakuzi e, kumvura kwamunoenda kundochera mvura no But mun muma location munogarwa sezvatiri kuona pa screen hakuzi kut vanhu vaenda kumvura kana vari kuita ma boat avo ndeeku rwizi kwavari no mu location mavari kugara so without wasting time mhuri ye Zimbabwe let us put umm this statement kuti tinzwe kuti nyaya iyi yakamira sei uye zvakafamba sei so as we are seeing umm more than 100 people have died in what could probably be Mozambique's worst floods in decades. Many more uh, people are missing. So as you are seeing uh, nestatement rikutaurwa apo zviri kunzi for the past decades aya ndo ari kufungwa ndo mafloods abreaker record zvinzi vamwe vanhu vachiri kutoshaikwa pari zvino vamwe vanhu havasi kuzikanwa kuti vari kupi so kuzoti munhu sekuziva kwenyu mhuri yezimbabwe kuti munhu ashaya eh, iye musati mamuona kuti aripi munongoti that person is missing so vanhu ivavo murezimbabwe varotofungidzirwa futi zvakare kuti vakaita sei vakashaya eh, river water levels continue to rise and maputo is isolated from the rest of the country a, a new warning for a tropical storm was set this week more rain a lot of rain is expected uh, next week so Zvisinei, mureZimbabwe kuti patori nemafloods akuvadza vanhu ava kusvika palevel iri, vamwe vanhu vachishaikwa zviri kunzi pane imwe mvura futi zvakare iri kutarisirwa next week after this sad development pari kunzi futi zvakare imwe mvura iri kutarisirwa next week so ndiwo maupdates mureZimbabwe atanga takubatirai muzuva ranhasi tichisangana futi zvakare pano paZimstream TV tichizokubatisai kuti chiiko chinenge chaitika munyika yedu yeZimbabwe for you to be part and parcel